sports, news, entertainment, education. Papakɔ TV. Experience the thrill of TV. Yɛbɔ bi akɔ aba, Mbra Papakɔ TV so. Uh, we are here, ɛwɔ latɛ. Na ɛnnɛ, yɛnim sɛ brɔmbrɔ communities ahodoɔ bebree wɔ no mu a, There are lots of issues out there the in the at ɛkɔ so ɛna yɛba bɛpie mu ɔlatɛ yɛne mpanyinfoɔ ahodoɔ bi bɛ abɛdi nkɔmɔ ɛɛ wobɛpie mu ɔlatɛ a ɛɛ nneɛma ahodoɔ a wɔn ɛrepa so turo nneɛma ahodoɔ a ɛnkɔ yie no yɛne mpanyinfoɔ bɛdi nkɔmɔ na wɔn so wɔn de wɔn adwenkyerɛ ɛde aba Paako TV so nie stay with us yɛkɔ ne yɛne mpanyinfoɔ ɛkɔ didi nkɔmɔ na nkɔmɔ ahodoɔ bi anom. wanya. Still yɛwɔ lafe a wɔn se mpanyinfoɔ dware wie a na nsuo asa. Ɔbɛkɛ a kɔ ɛne amanfo bebree didi nkɔmɔ via concern. Yɛnya ahenfo mpanyinfoɔ akukudam mmienu wɔ ha se yɛne wɔn ba bedi nkɔmɔ na wopie mu wɔ lafe a nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so, nneɛma a wɔhwɛ a dama dama biara wɔn susu sɛ Wɔto nsa de afrɛ mpanyinfoɔ no adaama adaama bia wɔn abɛboa na ama ebi ase no atumi ayɛ kama. Daddy, mpakyɛ wo din de sɛn? Nana Ɔboama Frimpong the first. Wow, uh, Nana, yɛda ase sɛ nnɛ wagye pene sɛ ɔne yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ Pako TV so. Me nso meda mo ase paa sɛ moadwene ho a mo so moaba ha sɛ mo ne wabɛtie ne ɛkɔ so mmienu.
Nana, mesrɛ wo, um, bɔ nkɔmmɔ akra. Um, Dɛn na Latte man mohwɛ a ɛkɔ so a it seems like aha mo akyɛ for the past years ni a there is the opportunity a mohwɛ adama adama bia no mopere sɛ mpanyinfo ahodoɔ ɛmɛsum na biribi aso nyɛ kama. Oh, ɛdeɛ sɛnea w'ani tua no sɛ w'ani tua mu ayɛ ndi nyaw wobɛyɛ wahu sɛ nyame adom wɔreyɛ nyɛ kwan a fiti mmerɛ atwa mu. Ɛnnɛ na Nyankopɔn anaa saa tɛm Nyankopɔn abue kwan mu ama ahemfo anaasɛ mpanyimfo a wɔreyɛ kwan ama wɔn. Na mmom yɛn haw kɛse ɛno ne sɛ wohwɛ baabi a kaa yi fi ba yi. Ɛnnɛ Nyankopɔn yɛ ma adom. Me na meyɛ eh, abɔntedɔm hene a mewɔ ase yi. Nyankopɔn yɛ adom ma ɛyɛ kɔntrata no ɛba around nti yɛne no ne ahemfo kɔɔ rounds nti yɛbisaa no concern ne yɛn run about yi na nea ɛte ne sɛ ha yi akɔyɛ yɛn trade mark afe tetetetete woka sɛ worekɔ late kumase a woka sɛ bi a merekɔ run about but yɛbisaa no ɔkyerɛ sɛ run about no ɛnyɛ adwuma wɔnyɛ run about no kwan yi so ne yɛnim ne sɛ wɔba wɔba mpanyimfo anim no wɔka nsi eh, wɔyɛ wɔreyɛ inner rules nti sɛ wɔsi wɔreyɛ inner rules deɛ a na yɛnim sɛ hanom nyinaa nso yɛ inner roads. Eyi ɛboa yɛn papaapa. Wohwɛ yɛn priority a ɛyɛ a sɛ yɛyɛ ayi wɔ kurom ha, ɛno ara na ɛɛ wɔyɛ ayi a yɛ use no as yɛn pass by. Nti sɛ wɔn anyɛ kwan yi anka ho na wɔyɛ ha yi sei a na na yɛ sɛ na ne pɛyɛ no yɛ yɛ nsi yie. Nti yɛsrɛ ɛɛ ɔmanpanyin ne mpanyinfo, regional ministers ne wɔn a wɔkeka ho, yɛn papa ayɛ Samia Aku, yɛsrɛ wɔn sɛ wɔmmra na wɔmmɛhwɛ kwan wei ma yɛn sɛnea na meka no run about no de yɛsrɛ wɔn paa yɛpɛ sɛ sɛ wofi ha reba a wofa ne sei na wokɔ a na wokɔ ayase kuro no gu hɔ na wokɔ wotumi twa de fa ne sei na wokɔ kuro no mu na ma yɛn teteete yɛn mark ne da hɔ sɛ wosɛ ha yɛ run about no yɛpɛ sɛ still aha no yɛ run about yɛbi sɛ obroni no obroni no sei ɔbɛyɛ ne street na ha nyinaa wagya wɔ ato hɔ just like that nti yɛhu sɛ ɛmmoa yɛn obi fi dan hɔ na ɔreba a, ɛkyerɛ sɛ odu ha a, onnya baabi a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtɛne. Ɛbɛbo, ɛbɛhaw kuro no. Nti nea yɛka ne sɛ, wɔmmɔ mmɔden ara na wɔnyɛ runabout no ma yɛn. Wohu sɛ kaa yi kɔ yi, wohu sɛ ɔretɛne ne ho. Wohu sɛ kaa no ɔretɛne ne ho. So that is the runabout. Na woka sɛ wobɛyɛ kwan no akɔ straight saa no a, wodu ha a, hefa na wɔbɛdane wɔn ho? Nti yɛsrɛ mpanyimfo. Ɛna nea ɛto ase ne sɛ, kwan no a wɔreyɛ no, yɛka sɛ wɔnyɛ no yie a, na yɛboa. But. yɛsrɛ wɔn kuromanfo no nso brɛ wɔn wɔta nso kwan no ma yɛn wɔn wɔta kwan no fiti lata junction ebedu kurom ha sɛbi wokɔ washing bay na wobɛdu kurom na ɛsɛ wo kaa no nyinaa kɔ ndɛm na baabi nso ebi asɛ sɛ nsu tɔ na adeɛ no nso no wɔnyɛ dɛn wɔsiesie no ma yɛn na kwan a wɔfa so a anaasɛ nea wɔn ne yɛn te a wokɔ other places a wɔreyɛ roads na wobɛhu sɛ ayere so a two three hours biara na wɔde nsu regu so baha sɛ yɛakankankankankan Wɔmmuaa yɛn. Ɛnna oburoni no baeɛ no, me ne no kaa ho asɛm, ose ɔbɛhwɛ. Da biara ɔba a, ose ɔbɛhwɛ, nso ɔnhwɛ. Enti yɛsrɛ mpanyimfo sɛ wɔba ha a, wɔne wɔn nkasa mma yɛn. Highwaysfo ba ha da biara, wɔba a, wɔde wɔn hwehwɛ yɛn akyi kwan. Yenni hɔ koraa a, wɔma yehu da a wɔbɛba ha sei, na yɛn nso no, yɛahwɛ yɛn time no, yɛahyia wɔn, na nhyehyɛe bi wɔ hɔ a, yɛne wɔn aka. Yɛka runabout no ho sɛ, ose gye sɛ yɛakɔhu Highways mpanyimfo. nti yɛ so yɛnhu ɛno no yɛnte ase nti yɛsrɛ mpanyin yɛsrɛ wɔn a wɔasame akuo yɛn a mea ne me ma ne me nso yes nti mepa nkyɛw ɔhwɛ na mpanyin nhwɛ na lata kurom ha yi ɛmfa ne taman pɛ mfira nti na yɛka fa kwan no ho no yi wow nana ɛna ɔde nkɔmɔ aka di aba na nana ma ma mi bisa o ka about runabout no na obi wɔ mu a maybe onim maybe history about runabout no kakra runabout no na first ɛɛ eh, bibi esi hɔ a ɛyɛ eh, eh, identify us runabout anaasɛ just na ɛyɛ just normal way na wɔn aboto ne din runabout kɛkɛ. ɛy tete tete asɛm o sɛ wohwɛ a wohwɛ sɛ yɛ ɛɛ cars yi na wɔn apake a bɛhu sɛ nnua bi sisi akyi ha yɛayɛ biribi wɔ ha a sɛbe na nkurɔfo koraa gye wɔn ahome wɔ ase kaa no kɔ se yɛ na betwa eti na ha ne de na yɛ run about but wɔn na wɔbaeɛ a wɔgredi no wɔn abɛklɛ afi ha sei nti yɛsrɛ wɔn wɔnyɛ nea sɛnea wɔbɛtoe no wɔnyɛ saa ma yɛn na ɛma edin run about no nka hɔ ma yɛn because fi tete ɛyɛ yɛn trademark a yɛnim sɛ woba Kumasi a yɛwɔ Kumasi runabout nti worekyerɛ obi kwan koraa ɔsɛ wodu runabout hɔ a sɛnea yɛnim ha nyinaa wɔpakepake cars wɔ ha na ade nti wɔka se wokɔ he latakasɛm oduayɛ nom edu runabout oduayɛ nom edu runabout nti ɛno koraa mpo no Wode kyerɛ kwan a, wɔ use de kyerɛ mpanyimfo kwan. Enti ɛbɛsra wo. Runabout no de, yɛba mpanyimfo kyɛw sɛ wɔn mmɔden ano nyɛ ma late man. Runabout no yɛ wo major concern paa anaa? Mibisa in case wohwɛ nkɔmmɔdidi a yedi a, broni no nso ɔbɛhwɛ. Na in case wɔyɛ kwan no wie na runabout no wɔanyɛ a, mobɛtena ase, mo ne kurow man no bɛdidi nkɔmmɔ, mobɛgyegye biribi kakra sɛ okay, mobɛyɛ biribi a ɛbɛ identify as runabout. runabout no de sɛnea meka sɛ ehia yɛ no runabout no kwan a yɛbɛfa so a oburoni no ebehu regional minister anaasɛ yɛn ankasa yɛbɛkɔ regional minister nkyɛn no yɛbɛkɔ na wɔn etuma yɛ kwan no yie because yɛn mpɛ sɛ wɔbɛyɛ kwan no ɛsɛ wɔn awie ansa na yɛka sɛ yɛn tutu mu anaasɛ dɛn ɛno na ɛbɛsɛ kwan no nti kwan yɛ bɛfa so ansa na wɔbɛyɛ wɔn biribiara bɛwie no na runabout no ɛwɔ hɔ ɛna na yɛre ehwɛ yɛwɔ mpanyinfo nso wɔ kurom ha kwan a wɔyɛ n'ade nyinaa, wɔhyehyɛ ase a wɔboa yɛn a sɛbe obi wɔ hɔ a ɔyɛ biribi a wɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ ne din anka mebɔɔ din. Mpanyimfo bebree wɔ hɔ a wɔboa yɛn. Nti yɛayɛ yɛn adwene sɛ saa mpanyimfo no nyinaa yɛne wɔn bɛkasa afa runabout no no na wɔn nso no kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛpia yɛn anaa yɛn nso yɛbɛboa wɔn kwan bi so na kwan no anaa runabout no asi ntama fɛfrɛ. Nana aside runabout um, issues ahodoɔ bebree wɔ hɔ anaasɛ wɔ issues bi wɔ mu a wopɛ sɛ ɔne yɛ bɛsan kyɛ? Oh, yeah, issues ne sɛ ɛm sɛ Eh, wohwɛ kurom ha a, eh, ndwuma nsɛm ne nneɛma nneɛma asɛm no, ɛtere bi a wosi wɔreba akuapem no wɔbɛyɛ project a, nsasesɛm no yɛ ana ɛha wɔn. Ba seesei yi, eh, educations ne nkyerɛkyerɛ a seesei ɛrekɔ so ama abusuampanyimfoɔ ne mpanyimfoɔ a wɔwɔ nsase wɔ kuro no mu no, yɛakyerɛ wɔn no nti no, Seesei no, sɛ aban no pɛ sɛ wɔbɛyɛ biribi wɔ kurom ha a, yɛbɛsrɛ wɔn wɔde wɔn mmɔden ano wɔmmra. Mpanyin wɔ hɔ a bebree, nkurɔfo a mpanyinfo bebree wɔ hɔ a wɔagye ato mu sɛ mmere biara mu a obi bɛpɛ sɛ ɔde project bɛba kurom ha no, wɔbɛma ho kwan. Nsase wɔ hɔ a yɛde bɛma wɔn na biribi a wɔpɛ sɛ wɔde yɛ bi a ɛbɛboa youth no na ama youth no nso no anya adwuma pa bi ayɛ no, yɛwɔ hɔ a yɛde bɛboa. Enti yɛsrɛ wɔn Yɛwɔ library wɔ hɔ a yɛafi ase dedaw. Wokɔ baabi a park yi wɔ a wɔrebɔ park yi, library wɔ hɔ a nkurɔfo bi na efii ase but yegye di sɛ yɛatiw nkurɔfo no yiye. Nti yɛsrɛ sɛ obi biara a obetumi abɛboa yɛn na library yi no yɛatumi aboa so na agya mpanyimfo bɛboa yɛn na yɛanya computers bi de asisi mu na aboa Alata Kumasi man a, yɛbɛda wɔn ase paa.
Nana ɛna ɔte sɛ ɔno nso de nkɔmɔ akra ɛde aba ɔhwɛ a ɔde nneɛma bebree de ato dwa road ɛyɛ major issue one saa nso ɛna opie mu a ndwuma youth ne deɛ day in day out no ɔhwɛ youth ne yɛsi so no a onim na okɔyɛ ɔnyɔnyɔnyɔ ne kikiskoki kakra na okɔ type na onya yie ya bɛ ɛha adwen kakra nti nana srɛ ɛde ɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmmɛki sure sɛ anyanya no yɛnya one factory wɔ ase yɛ a ɔbɛka sɛ o oh, masɔre a mekɔ adwuma mekɔyɛ adwuma wɔ ase a ɛno bɛtumi aboa youth no na ama biribi ase no ɛtumi ɛkama nana ɔ final west na yɛnya wo nea meka ne sɛ eh, metia kowura ɛyɛ nana ɔtu agyemfa tia no ɛne ne mpanyimfo nyinaa bɛserɛ sɛ nyankopɔn ma yɛ yɛn ahemfo ɛne kurom ha dikanfo no na mema yɛ nkokoduro na ne yɛpɛ sɛ yɛde boa yɛ latakobase man ɛkɔ apaman mu no na ɛtumi akɔ yɛ ntim M'asɛm ara ne sɛ akokoduru na ɛyɛ hia ɛna good leadership. Ɛno ara na mesrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmfa mma yɛn nyinaa.
Nana akasa yɛmfa nsi.
Pakɔ TV, experience the thrill of TV.